G1 Solimakamu i vito ra channel G1 Solimakamu i vito ra presenter channel leyi nga number 1 misava hinkwayo ku mi tisela swilo swa xiyimo xa le henhla hi leswi swin'wanyana swilo swa xiyimo xa le henhla mi tiselaka swona a nhlikanini wa siku ra namuntlha hi followini mi subscribe mi tlhela mi joyina mumembara aka channel hi na tatani mahungu kusuka ka mmc music ya tatani mahungu hi kombela mi xeweta vanhu lava va nga ku hi wini Mm, hey, hey, hey, hey. ha mi xeweta hinkwerhu hikwenu ha mi xeweta ni ha mi rhandza swinene hikuva vanhu va kahle va nkoka swinene ha mi rhandza swinene um ba mahungu Eh. kusuka ka magomana ka magomani phela le ka xikhumulu ya byelani vanhu lavawani ku mahungu mm. mavito ma vo ma mampela i mani kahle kahle mahungu mavito ma ya ma mampela hi yena mahungu oh,
mahungu i mahungu mahungu i mahungu wa ka phamela mm, kwele ka magomani mm. uh, va mahungu mi eh. mi mi mi mi nqambi ya ku tiveka swinene ya vunanga bya gospel ngopfu eh. um swi tinjhani mi za mi mi chuza gospel aka ti-genre hinkwato okay ai e xivutiso xa kahle so le a ni chuzangi mina gospel mm. gospel yo chuza mina
oh, okay. ya eh kusukela le hansi na ha kula lewani eh ni ku ni ya kerekeni sunguli kereke na ha ri ntsongo swinene maybe wa 12 years kwena yeah. so eh talenta ya mina kumbe eh nyiko ya mina ya ku yimbelela yi develop-iwa yi vonaka le ku sunguleni va swi vona vanhu ivi va vhela va ni pfuna u kota ku va ni ku ni yimbela kerekeni until namuntlha ni fika laha that's why ni ku hayi no hayi mina ni yo swi chuza swi yo chuza mina swi te swi ri ka mina ya swa twisiseka swinene so loko mi kha mi kula madyondzela man'wina ma xikolo like eh, a ku ri na ti-challenges leti mi ti vonaka leti ti block-a future kumbe ti nga va ti kha ti block-a swilo swa sayiti ra vuyimbeleri um loko ni ku ni dyondza xikolo hi mhaka ya ku na xikolo a ni xi lava a swi a swi fambisana ku yimbelela a ni swi lava na swa xikolo a ni swi lava ku swa xikolo ni va ni swi endlile ku fikela laha ni navelaka kona ku va ni dyondzile ku fika kona se a swi ni kanganyisangi ndleleni ni kote ku va ni dyondza mm. ni fika ni nga fika kona ni tlhela ni ya tirha ku fana sweswi ni nga le ku tirheni okay. Eh, na ku yimbelela laha se ni nga le ku yimbeleni khensaka na lava ni seketelaka ya mahlweni ni n'wi na butsomi mi le ku ni seketeleni swinene yeah. na swi vona swinene ah, eh, eh.
se i byerinyana siku ra ku sungula wa ku um eh, tatani mahumi ya nghena studio yeah!
excitement leyi ri kwalano loko ni rhekhoda album yo sungula yeah. a ni famba ni khomile a ka ha ri ti-cd a ka ha ri tikhasete a ni famba ni rhwele begeni hi ku tsaka ni twa a ku nga ri mhaka ya ku ta xaviwa ti tele kumbe a ti xavini mara ku va se ni swi vona ku hi mpela hi mina va ni tlanga ni le ka ti-radio ni swa se swa tiveka ku ri no ni artist eyi a ni ve excited ngopfu loko ni hetile ku rhikhoda loko ya hileswaku experience leyi ni nga va na yona le ku sunguleni ka ku rhikhoda album yo sungula hi yona ya ha ni khomaka ku ni ya mahlweni a ni a ni tsake ngopfu yo
so vanhu va ku tala eh. more special n'wina mi ti kahle ka ku mi sungule ka ha ri tikhasete eh. va fika va va na challenge tinqambi letiya ta khale hi mm. ku cinca ka thekinoloji eh. swi mi onhela ku fika kwihi kumbe swi mi vuyerisa ku fika kwihi ku va se masiku lama ku nga ha ri na tikhasete se ku tirha swa ti-online heyi a ku ri ndhe ya ndhe ku huma ka leswi a nga swi tolovela ku ri leswi a wu swi tolovelanga swa masiku lawa mara a wu boheka ku nghena ka swona ku ri va ku i ku ka ha ri ha ku xavisa kasete hi ku suka yi kona hi nghena ka ti-cd naswona va ku ka ha ri hava ni swi vona se vana wa mina wa ku a phela se mi fanele mi nghenaka ka social media mi kuma ku ri ayi a ni yo swi tolovela ku fika kwalano mina va ku papo ma boheka Yeah. se until ni za ni kota ku boheka ni ku ni pfuniwa ni za ni swi tolovela ku a ku na ku nghena ka youtube ku na ku Yeah. nghena ka facebook ku na ku Yeah. nghena ka eh, tiktok hinkwaswo leswiya ni za ni swi tolovela se a na ha na ti-challenge mara le ku sunguleni na ti-challenge se sweswi ha se hi swi toloverile okay swa twisiseka swinene before hi ta ka ka leswa sweswiwani eh. hi va vanhu van'wani mi va tsundzukaka mi nga tshama mi tirha na vona mi mi twa mi mi tirhisani kahle aka kwala ka timhaka ta music eh kahle kahle munhu loyi ni nga tirha na yena sweswi na ha tirhaka na yena let me be honest i kenny xivambo okay. ah no hi tirhe swin'we kusukela le vuhlangini leyiwani se homeboy yeah. so hi tirhe swin'we hi kule swin'we hala kaya mm. se loko hi kula swin'we na ka music hi ku endla swin'we music ko hala kaya until a suka a ya la a nga kona a zanini mara still ha tirha swin'we kuma ku ne le ka go explore hi tirha swin'we na ka swa mina hi tirha swin'we se yena kahle kahle ni na yena ku sukela loko ni sungurile until today ha ha tirhaka swin'we na ku ha tirhisana kahle and ni khensa xikwembu ku va xi ni nyike yena butkeni mm. ku va hi tirha swin'we swi kota ku famba kahle swa music wa mina swa twisiseka swinene ku va na van'wanyana va nga va ku va kha va hi vona va ku mi no tiva vito kumbe va ku mahungu a ni va tivi mm. completely mm. hi tin'wana hi tihi tin'wana ta tinsimu ta n'wina leti mi nga va mi nga va kombisaka hi tona ku va va oh. tisecha va ya ya ya um se ka mmc music leyiwani butisoli va nga vulavula hi yona laha mm. um ku na tinsimu leti leti nga tiveka swinene swa nga swa swa ndeka van'wana va nga swi tivi ku ri ti nga ti yimbeleriwe hi mina Yeah. hi vitiwile Yeah, Hayi, yeah. hi mavito ya hina yi sungurile ku va ni yi dumisa until Yeah. eh, yi ta va ku a nga kona munghana un'wana Yeah. ni ta ni ta ni ta ni ta a ti telenyana mara sweswi ku na tinsimu ta ku fana na va eh, yehovha u kahle leyi ku nga na tivhidiyo ta yona um eh, ku ndi lo tsetseleriwa so ti tele tinsimu leti vanhu va nga sechaku loyi wa secha va ku mmc music va ta fika va ni kuma laha ya um va ta tiphina swinene

ku nga va ku ri swo sweswi a mi kha mi swi vula ku va va nga secha ku mmc mmc hala kun'wana va mi folowa kwihi eh hala tlhelo va ni fone va va ni folowa ka ka instagram i mahungu phamela va ni folowa ka facebook i mahungu phamela eh se ne le ka youtube youtube vhela i mmc music mmc music yeah. so eh ku nga ri khale eh hi establish na TikTok okay. hi le ku endleni na yona va ta ni followa ka yona yes. so hi le ku ngheneni ka swilo hinkwaswo se na tinsimu letiwani va tikuma hinkwako ka ti-social media hinkwato ya ka Spotify ka Deezer ka yini yini hinkwako loko va kota ku nghena hi mmc va tikuta nsimu letiwani okay e. mara ti-hard copy ma xavisa like ti-usb na yes okay.
a ni ku na vanhu lava va lavaku ku ri eyi va ku hina swilo leswiya swo fana swi ni nga mi hlamusela mina ku eyi swi tikeli van'wana ku e-e a ndzi ni lava na usb ya wena ni lava cd yeah. se ti-cd na tona na ti-usb na tona yeah. na swikipa sweswi mi swi vonaka sweswi swa xavisiwa e

kusuka eka ti-bookings everything ma n'wi kuma munhu yaloye ku through this company ya ya vamahu a khensa swinene ku va mi hi vhakacherile laha eh. eh, a studio xa hina namuntlha hi titwa hi onariwini swinene hayi ah, n'wina butisol mi nga hi onara mi vanhu ve le henhla ngopfu loko hi ta lawani hi kuma mi kota ku hi amukela mi eh. kota ku hi endlisa leswi nga ta ku vanhu se va hi tiva swinene hi khensa Swinene Xikwembu hi n'wina, Xikwembu a xi mi katekisi, mi ya mahlweni, Xikwembu xi mi nyika hinkwaswo leswi mi swi navelaka vuton'wini bya n'wina. Swa khenseka swinene.
Yeah. Hi kombela mi va follower aka MMC Music va na YouTube channel na vona eh va le ku laveni ka vanhu va ku va follower va followeni ne le ka ti social media platforms letin'wanyana Eh. le ka Jiwansoni Makamu channel ha khensa ku va mi hi voni